Mela llum għandna prodott li jiena vera eċitat biex nittestjah, imma mhux ħan nittestjah jiena biss. Għandna id-drom il-ġdid ta' DJI, infatti hija fuqi palissa. Huwa vera żgħir u vera portabbli dan id-DJI Mavic Air. Imma biex nittestjawh ġibna xi ħadd li jifhem ħafna iktar minna u minni, għandna lil Warren. Mela Warren, inti jafuk ħafna nies li Bonġu l-ewwel net, it-tajjar, id-drones il-kbar ovvjament. Imma illum ħantuk l-iktar drone żgħir li aħna testjajna sissa id-DJI Mavic Air. L-ewwel net, l-ewwel impressjoni tiegħek meta taraħ fidejk u ovvjament taf li fiha t-teknoloġija li fiha. Qatt ma konna noħolmu sa fis nilu li ħanaraw drones tal-kwalità U dal-qies, li għalina hija ħolma kważi impossibbli kien sa dak sa ftit żmien ilu. Fil-verità, da drone huwa partikolari wkoll u għandna għandek l-esperjenza kbira ta' DJI li over the years laħqu ċertu kwalità. Naħseb huma fil-leaders fil-consumer speċjalment. Speċjalment dwar fejtlu aspects ta' reliability. Dik hija importanti ħafna. U hawnhekk wieħed qas biss jemmen li għandek kemarija 4K. Provaw ntajruh? Wara l-problema hija il-fatt li huwa id-drone huwa baxx ħafna l-profile tiegħu. Tajjeb, ġifieri distanza bejn il-props u l-art huma hija qasira ħafna. Issa naraw se jiġri. Prova nsibu erja baxxa Naraw. Malta, per eżempju, pajjiż li huwa windi ħafna, u dak huwa fatt. Fil-fatt biex iltqajna llum domna ħafna. Eżatt biex insibu ġurnata li m'hemmx ir-riħ. Allura xi ħaġa bħal dik Malta kieku tillimitani ħafna jiena. Jiġifieri inti qed tħoss li d-drum mħabba r-riħ qed jikkontrolla ħafna, qed ibati. Qed ibati, qed ibati. Mhux qiegħed komdu, mhux ideali. Ma' daqqa t'għajn, m'intix tirrealizza illi d-drum qiegħed ibati. Hekk kif tara inti l-istampa, it iżlavli, l-istabilizzazzjoni hija tajba ħafna. Id-differenza bejn dan id-drone u l-Mavic il-Pro, pratikament hija li jiena personali waħda mid-difett li kellu l-Pro kien li kienet il-gimbal naqra naqra flimżi. Ġifi tista' tinkiser malaj. Mentri mentri kif qed naraw hawnhekk eh, il-kamera u l-gimbal huma kważi totalment encased ġewwa drone per se. What we expected huwa jidher reliable, jidher well made ħafna, Però anke fred oħra li jiena stennejt fil-fatt eh, hemm huma bħal pereżempju transmission, eh, signal. Issa li interessanti waqt il-filming għandna tkellem waqt li kont tajju semma li qed juża ehm, Il-Wi-Fi, kif sibtu dak bħala transmission? Il-Wi-Fi sibtu hekk.
Ma nafx li raġuni li xid-DJI deċidu jmorru għal-Wi-Fi, ċert li hemm raġuni teknika, m'għandix dubju. Mill-qpija, id-drone huwa eh, oġġett ta' meravilja fl-opinjoni tiegħi. Ehm, iċ-ċokon tiegħu, is-stabilità tal-kamera.
Fenti tfajtu sports mode ukoll. U hemmhekk naħseb rajna ftit li jibati il-video signal. Il-limitazzjonijiet. Hemmhekk għandek il-limitazzjonijiet.
At sports mode ngħidu aħna s-sawtu naqra drone. Imma biex ilaħħaq, biex ikopja. Eżatt il-gimbal biex inis jifhmu meta biex jistabilizza l-istampa beda Beda jibati. id-drone diġà dar u d-gimbal għadu Eżatti. qed jistabilizza ruħu. Eżatti. Però, però qed ngħidu f'sitwazzjoni ta' estremi. In-norm, eh, fil-ċirkustanzi normali ta' filming, il-drone jipperformja b'mod inkredibbli, il-battery life hija bħalma qalu il-manufacturer.

Testjajtu fuq il-fjuri biex. L-ewwel ħaġa issibha diffiċli li nafda daqshekk fit-teknoloġija. Allura għażilna a potential soft target, tajjeb, mhux ħajta l-komplas iżda fjura. Però ħadem again as promised, ġifieri tajtu l-full stick il-qoddim, jew naqra inqas, u l-ewwel darba avoidjah Dar madwaru, mill-ġenb, darb'oħra ogħla minn fuqu. Jiġifieri l-obstacle avoidance taħdem. U anki bir-reverse inti tgħid. Huwa għax għandek front forward facing vision sensors, backward sensors u isfel ukoll biex u jillandja jgħin liħu nifsu biex jkalkula so.
Mela, overall, għal min tissuġġerixxi dan id-drone? Dan huwa drone huwa naħseb perfett għal min ilu joħlom jew jaħseb fuq li tħof id-dinja ta' drone. Oh, Għaliex, naħseb li primarjament għax il-prezz ehm, għax huwa aċċessibbli ħafna, naħseb jiena, second li size tiegħu, u naħseb kważi iktar ħaġa importanti hija huwa li jieħu ħafna ħsiebek. Jiġifieri jekk tagħmel żbalji, l-Ingliż ngħidu is very forgiving. Fhimt? Mentri drones oħra b'sistemi inqas intelliġenti ma jaħfrulekx.